kunyatsokudesigner designer moisa zvamunenge muchida machee nematable zviso tinenge takupai pamari yamunenge muinayo handiti eh. aihwai topfuura hedu toenda pamberi parestaurant apo zvakanaka restaurant yedu inotora vanhu vanosvika 500 noku kunongotora 100 eh.
saka mazuva elockdown mamakaisa 100tongoya vana muti wakuru wambosanitize apa yes chotoshanda eh, mirai vakomana vavo ichimboitai vakomana vambonoti mm-hmm. zviri sefere

saa ndikabata pachomuka aiwa chomuka acho chinozomuka chava mvura atati chiri mvura soina chikomana eh. eh, chiri mvura chingobvuma eh. ai zvakanaka chirega ndibve ndisati ndatota handiti mm. sevanhu vari mumvura sevanhu vari mumvura ye se vakuru and this security team

Hai, tazviona. Bichi chaiyo. Eh.
Zvakanaka. Iyi volleyboy.
Eh. Hai, zvakanaka.
Eh. The campaign Visit Mukauru will see a number of Zimbabweans taking time to organize luxury and budget holiday tours at Mukauru Darindale Resort. On top of all the attractions and activities, The resort is also a play center which accommodates young children as they always learn through play and interaction in such environments. Saka umona kwaya nevana umu? Eh, fenzeka isironzi pamwe munoti ah kuti vana vanenge vachizotiza tiza vachizonoamudhemu. Ndizvozvo. Chivhura imwe kuti ndisaita kunge ndina mawara. One ipapo ndanoda kutovhura pakuru sitotora pakuru kana mavhoti sitotora pakuru. Ah, pakanaka. o ichi ndechokuti mudenga mbazasi mudenga eh. saka chimboenda kuchimbogara tuve newe mm. gara hai iwe chiuya kuyelo handiti eh. eh, yelo yelo
chimira ndichange ndagara ini mukuru ndikawa handifi right hai mirai tindi handiti eh, handi asi musanyanya kudarika vakuru venyu handiti imi ndimi mogara pared isani iri yedu muno makanaka muno vana vamazera ose eh, pinda wakada kutamba suka ufuti panike suka karapa nezvimagedhe zvavo eh. ndiwo zvemaorias edu ndosaka vachipotsa eh. chingogarai magadzira makuru magedhe anditi kuti vagara vane maoko vagara vachizopo kuemu toona vachikonewa vakomana chimbotara izvo toni zvoshandere itai vakomana very good ah well done simukai vakomana handei ish komana vedu handiti eh. tonoona hedu zvimbuzi zvekunoku ndizvimbuzi izvi eh. hai pakanaka nemashawa kuti pamwe matikiti uko koma uda kuti mumbogeza o kana vanhu vabhagucha uko eh. vakundogeza vanopinda kuko vanoenda uko kunogeza ah, pakanaka hai tozvikudza aya macheya eh, panenge pane vanenge vachizoda kucleana vaya orit orit kuti vaya mabathroom nemashawa namashawa eh. chimbovuya tone mukomana kuti unobuda sei mvura ah, ndotamba tambusuka yeah. yes ukwati wakutobuda uku takubuda rimwe door iri yes zvakare ndo zvimwe chete futi chi nekuvarume nekuvarume hayi pakanaka Mukahuru Darindale Resort also offers a perfect family friendly beach on the bank of Darindale Dam, where families can relax, braai, and enjoy the waters and the activities offered.
ngavapindewo zvine mutemo ndizvozvo andika ehe kwete kuda kukwira sei kuita zvokuba tobhadharawo hurumende kuti itiitiro mafacilities akanaka ani muri kuona pa vari kakatigadzira bichi iri ndariona beach namakwadi bike nitoenda pezvitibhadharawo ma3 dollars aid vanowanawo mari yokutakura jecha vachigadzira gadzira vachidaro very good vakuru took time to associate with various citizens that were also enjoying their moments at mukauru darindale resort ndafara eh, nokusangana nemu pano handiti pamukauro ndoda kuziva uye ini takataura ngati nyika inovakwa nechi nevene vaye imi mune ganda rokwenyu eh. handiti uye mukauro toda kuti isumuke ichingomuruka ichingomuruka ndoda kuwa kubva kwomuri kuti ipo pano pano kunakira yekusvika papi pabhonzo erika kuti mumongo ah, mumongo chaimo tikati pabhonzo toita nyaya kuita pedo pedo tosvika mumongo chaimo chaimo handiti ka saka regai ndikuvimbisei kuti viyepo pano handiti ndoda kuti iweekend nhasi youth day handiti ndoda kuti weekend neweekend mukamboya muri vaviri moviya mukambuya nevana move kana musina vana mutsvaga vavamwe handiti e eh, uye ndiona pane pane rudo chaigo chaigo kwangu namai handiti kubva kumavambo tichiri kuhondo chai makanaka makanaka pano pamavuya pano handiti i mean munotekenyedzwa nechepapi nenzvimbo yakanaka somukauri kudai ha ini nzvimbo inoyi ndoifarira because of advertisement yaiitwa burikidzana nefacebook mhm. inonzi muka huru tos its my first time being here and auya and i enjoy my first experience zvakanaka kuti mwana womuno sapota basa romuno handiti nyika inovakwa nevene vayo tourism ndeedu mai mavuya pano pabeach maingoona durban july handiti iwe togona ta yedu ipo pano eh. nekunaka kwapo handizi kuti imi matekonyiwa sei napano panzvimbo maactivities amada sofa ndapi
hai zvakanaka viye ndinoda kuvimbisai handiti kuti um, ini ndiri mutungamiri wenyika handiti ane rudo saka ndichaita kuti chibva pano hatichatauri zvatichakupai handiti kana uri munda tokupai handiti mama tihwina here imwe hamusani tichaita competition uye ini ndakahwina uya cast uya wamunoona cast uya takati takamufundisa kutwina handiti e eh, taisitwina zambezi tulimpopo tidzingaisa vavengi nguva yehondo muna mashogere nzva ndaenda ah, tafara nekuti mukuru mauya panapa zvinozotipa nzvimbo pekuti mhuri dzinouya dzichifara vakadzi nevarume anouya achifara eh, vachipemberera nzvimbo yakanaka kudai so ine mvura yakanaka kudai so ndotogona kutororova usina kundidzifundisa eh, ndikati on ndoingeja giya rangu ndobata break rangu ndodira mafuta angu ndorova pasi vechidiki vanochii takaenda takaenda vakuru also took time to try some of the activities offered such as quad biking and his biking skills indeed amazed many vakuru further implored the media and zimbabweans including those based outside the country